Kawlek thiltu te chibai leh vek u le, hei vawiinah hianin VPFM programme kal zel kha chhunzawmna kan nei leh ta, hei vawiinah hian helai hianin hei gym tha deuh mai awm a kan lut dawn a, helai hian gym hming pawhin tara electric veng gym club. EGC an nia tunah hianin member ten work out mek a chu chu gym kan tlawh dawn a tin a gym kan fang dawn a tute nge work out thin tih te tin a instructor te eng nge timing te tute nge kal tih kha kan zawt dawn a ni ale luttlang he lah hian a in tar a hei electric veng gym club EGC kan tih thin kha a ni tichuan hei heta tang hian tian khilaiah hianin gym member tam tak ten eh an lo workout tan nghal a tichuan ti lain kan lut ang chuan kan fang kual anga a tawpah eh an instructor kawmna kan nei dawn ni awle chu tila ti khan hela tang hian tian kan fang phei dawn nia.

Awle, tunah hianin EGC Gym chhungah kan awm a, hei ka bulah hianin hemi Gym enkawltu a nobi leh a instructor te ka bulah hian an ding a, an hming te kan zawt anga tin fees engzah nge tih te, member engzah nge kal tih te leh a timing te kha kan zawt dawn a ni. A hmasain ka ding lamah hianin, ka ding lam ding hi kan zawt hmasa anga. A hming an sawi se tin an ko dan te tin hemi gym enkawl tu ah hian in enkawl tu ah khan enge nih tih lai khan sawi lawk se a chang a kan sawm a chang e. Kei hi Alfred Laldinpuia ka nia, Alfred min ti mai zel a, EGC ah hian hemi Electric Veng Gym tlapah hian kumin ah hian Finance Secretary ka ni mek a. Chuan keimahni fee a ngah hi chuan thla khatah hian zanga kan la a, admission fee hi zanga a ni bawk a. Khami kha admission fee khan kum khat a daih tlangpui a ti khan kum tin renew a ngai a ni. Eh eh, admission fee ah zanga, chuan gym fee pawh zanga maw? Eh, gym fee pawh a sang lo hle mai a, tunlai gym ngaihtuahin. Chuvang chuan helai hmunah gym chhuat tawk mai chuan tlung tak a awm a, thalai tam tak kha helai gym a rawn kal turin, Rawn join tur hi kan sawm nghal bawk a ni e. Tichuanin hemi EGC, Electric Veng Gym Club kan tih hi engtik kum atang enge a din tih kha min chhang thei em? Aw, a chhang thei chuan min rak chhang. EGC hi an din kum takah hi kum sang hnih leh sawm pakhat a ni a. Chumiah chuan Electric Veng YMA hnuaiah hian kan awm char char a, engkim. Electric Veng YMA hnuai in rel bawr kan ni a, kan chhang thui deuh hlek mai ang a. Aw, aw, sawi, sawi zau a ni pawh e. Tah khan kum sang hnih sawm pakua atang khan. a hriatna inrel bul ve ang deuhin ka in privatise ve a tan a, a hriatin kan inrel bul ve a chuan keimahni hian kan in privatise atang khan ah uaime bulah hian khatin chhing khat hi kan theh lut ve a, chuan a bak hi chu tin keimahni enkawl ang tawpin a awm a ni, a in outsource ve ang a ni chu. A tha hle mai.
Tikhan instructor hlawh te pawh a lo neng a, tin a cable chhia emaw engemaw chhia repair na zawng zawng te ka pawh a lo ni bawk ang a, aw chungte chu a ni chu. Tichuanin hei ka bulah ka ka vei lama mi hi kan zawt leh lawk ang a, ka vei lamah hianin body pawh en reng rengin a tha tih hi hriat a, khawngaihin a hming kan zawt ang a, hming khawi ve nge ni? Tih lai kha min han chhang nasa ber se chang e. Aww kei hi Joel lal hming muai ang ania, electric veng hi kan nih ni. Aww Joel a ania. Aw le tichuan hemi EGC gym ah hianin instructor awnin a bula ding hi ania Joel a hi. Anih hi zing leh tlai lamah khan instructor in a i fang ve ve a, tichuan amah hi He khawi zawk angei awm kha. Aw kei hi zing lampangah ka duty a, tlai lamah hianin a.
A tu chuan i kal tho va. Aw a tu a work out turin chang leh ka kal anih chu a. A nih chuanin zing bik a kha a dareng zah nge in hawn a zing a dar entirna daruk a lo ni thei a daruk atanga dareng zah nge hawn tih lai kha min rawn hrilh leh lawk ta che. Zing bik ah hian in kan chhip hi dar ruk atanga dar kua thin kan hawng ania aw. Tawk in a buak kap thei ta tawh. Tichuan in tlai lamah kan kal leh lawk ang a, tlai lamah han instructor ah khan in a fan khan awm leh ta a ni. Kha lai khan chunge kha kha min an sawi sak leh lawk a che tlai lam instructor ah. Tlai lam instructor hi a dam lohna avang in a rawn present thei lo a, a ni hi Marina a ni a, electric veng mi tho a ni a. Chuanin tlai lampang kan shift hi dar thum atanga dar riat a ni chu. Tlai dar thum atanga dar riat chhung tan duh tawkin a vuak loh theih dawn a ni chu. Tin instructor tha tak pahnih an awm a, chu chu thlir tute an lo hre ta ila. Tichuanin hemi EGC-ah hianin Electric Bank Chemical pahah hian member tuna inzam hi a awm ni awm tak a che.
Tunah hianin member hi zali leh zali bawr vel kan awm a. Zali bawr vel maw? Aw.
Kan tam hle mai hei hian chuanin. Tunah hin a chhuah em em a. Tin, hei ka bula ding hi kan sawi tak ang khan Joel-a a ni a. Body building lamah a tuina a rei tawh hrim hrim a ni pawh hi. Kuminah pawh Mister Mizoram te kan thlang leh dawn a BBFM hian. Tah pawh chuan in kan sawm a ni tih kha hei kan in, kan bula kan hotu pawh hi kan hrilh nghal ang a, an rem tih pawh ka ring a. Rawn tel ngei turin kan sawm a. Tichuan BBFM kan tih hi hei i hre vek tawh a. Executive member kha i lo ni tawh tih pawh kan hria a, kha mi i nih kum ah kha engti kum vel nge i la sawi thei em? Ni e, tun hma khan executive member kan lo ni ve thin a, Pu Din Sang a, hun lai sang hnih sawm pali atanga sang hnih sawm panga chho bawr vel khan i hria aw, chutiang. Hun hun lai vel chuan anih chu an lo aw. Anih chuan sang ni sawm pali sang ni sawm panga chhoa BBF tan BBFM tanin thei tawp alo chhuah tawh ani tih lai kha vawiinah hian kan sawi lang duh ani BBFM ten hei kan programme kan hmang zel a kan executive member tha tak thin kan hawi kan lawm em em ani tichuan hun kha kha kan kan hun hman te i chho dawn ta se hei kan hutute pawn an lo sawi tawh a. A kal dan te, kal phung te, a din phung te, tin a fees a te, eh, eng nge khatiang a tul zawng zawng a kan hre vek tawh a, member tam tak hi helai hmun ah rawn walk out tur in kan insawm a ni tih kha eh kan inthlahna a ni rawh se. Ka lawm e. Awle, hei ka bulah hian in eh mi special tak mai Mizoram player tha tak mai a ding ah ah a awm a, tin EGC eh gym chhuan vawt pawh a ni in ka hria, a hming hi ka la sawi dawn lo a, eh ani hi ka zawt hmasa dawn a ni. He han pe lawk se. Ahh ka bula ding hi khawngaihin a hming han sawi la, tin enge kan ti laia dinna chuan i Mister Mizoram a lo ni tawh nge, Men's Physique nge, Junior Mister nge ti laia kha min han sawi zau sak la, tin in gym hian in thu a ngem tih na tika zau zawk pawn min han sawi sak ta che. Aw ka bula ding hi David Muanthanga a nia. A ni hi Men's Physique two thousand twenty three Sanghnih sawm hnih pathum khan Overall Champion a lo ni tawh a, Sanghnih sawm hnih pali khan Second Runner up pathumna a lo ni tawh bawk a. Chu chu kan tun hnai bik angah chuan keimahni gym pawhinah thleng sang beka kan ngaih ve a ni a, a mei kan chhuang em em a, hei kuminah pawh hian a title kan tih hei a champion kum Sanghnih sawm hnih pathuma a lo lak tawh pakhatna kha nei leh thei ngei turin Keimahni lam pawh hian duhsakna kan hlan a, kanmah pawh hi a hma aiin a chang a, a discipline a tha a, a rigu hle a ni tih kha ka rawn sawi bawk a ni. Aw, theih deuh kan chhuah pui a.
Zing leh tlai i kal nge?
Tlai lampang chauh i ka kal. Tlai lampang chauh i kal.
Tichuan, kum tin hian BPFA hian Mister Mizoram te, Men's Physique te kan thlang thin kha chu i record a rawn sawi tawh ta a ni. Tichuan, kum inah Pathian in rem a tih chuan kan dam chu kan thlang leh dawn a, rawn tel leh tum em?
Aw, Pathian chuan a ka dam chuan tel leh chu ka tum. Rawn come back ropui deuh ah enge theihtawp a rawn chhuak hi a tum ta rawh? Aw, rawn come back ka tum a. Kum tangai pawn ka phur kumin chu a lawm awm hle mai.
Kum tangai pawn ka phur a ti a, chu chu hei Mizoram mipui hian an en dawn che a ni. Tin, Men's Physics ah pawh tunah hianin i thianto hi tha tak tak an awm a, i thianto hi tunah hianin in in workout tho ngai em, in inbe ngai em i thianto nen hian? Inang ho. Workout tho ngai lo a, a bik chu i rawn be zeuh zeuh thawm maw? Aw. Workout takah chu kan workout ngai lo. A nih chu. A nih chuanin, Awle, i theih tawp chhuah turin duhsakna BBVM chuan kan hlan che a, kum inah pawh EGC hi rawn ti hming tha leh ngei ngei turin duhsakna kan hlan bawk che a ni e, an lawm e.
Chibai vek ule, tunah hian Bethlehem veng thlangah kan awm a, gym pakhat kan tlawh leh dawn a, hei kan hnungah hian sign board a in tar a, MNR gym tih a ni a, uluk deuhin min lo en chhuah sak leh vek dawn nia, le ka lang ule.

Bethlehem veng thlangah kan awm mek a, hei ka bulah hianin mi sek deuh deuh mai pathum an awm a, hei en Pathian zarah an hrisel tha tih pawh a hriat a, anmahni pawhin uluk tih a hriat a, tunah hianin anmahni theuh hianin hemi gym MNR-ah hianin enge an nih te, enge. Hemi gym ah hianin mawhphurhna chanvo an neih theuh kha, an hming sawi pah khan an sawi ta sel a, a tha awm e a. Aa, kei hi KL Rawnbawnpuia ka nia, hemi MNR Fitness Gym ah hian manager ka ni.
Kei hi KL Chan Hima ka nia, Eminar fitness gym owner ka ni
kei hi sir pek hlua ka nia Eminar fitness gym ah hian trainer leh nutritionist an inkawm mek a ni aw a ni chu a ni chuan a nei tu pai kan zawt anga hemi gym hi enti kuma in din nge tih kha min hrilh theih ngei aw Eminar fitness gym hi nikum sanghnih sawmhnih panga August October thla din a ni a, ni hnih ah din a ni. Aw a ni chu.
A ni chuan manager hi engti nge in gym timing te leh in fee, admission fee kan tih ang chi te, registration fee zawk a nih ang chu maw leh monthly fee ang vel te kha engti nge in lak dan te kha min han hrilh thei ta la. Kan gym timing hi zing lamah hian dar atanga dar khuaa a nia, amaherawhchu A eizawnna avanga hma duh kan awm hi chuan dar ngai lo kal tawk te pawh an awm tho a, chuan tlai lamah hian dar hnih ah kan hawng tan a, zanah tlang chhoh in dar kula chanve thleng hi kan hawng a ni. Chuan an misuan hi zanga a nia. Money fee hi sangkhat a ni. Member engzah an ngei? Tunah hian member in sahnih kan la khai lo deuh lek a, za sawm kua leh pathum kua li tihbawr vel kan ni ang.
A ni chu. A ni chuan trainer hi kan zawt ve thung a, a ni hi kan hriat lo thlirtu tena kan hriat tur chu certified trainer a nia. Tichuan amah hian khawi hmun atanga zukchir chhuak nge ni a, eng nge a nihna te kha chiang deuh hlekin an sawi ta sela a tha awm e.
Kei hi ka certified na chu K-Eleven School of Fitness Sciences a ni ta, branch bik hi chu hmun hrang hrangah nan nei a, Mumbai ah te, Delhi ah te, keimah bikah hian Delhi atanga chhuak ka ni ta a, offline in ka zuk zir a, online pawh khan certification chu awm tho mah se offline khan i personal training bik dpt, Diploma in Personal Training, an tih leh human performance nutritionist an tih kha. HPN kha ka zuk zir zo a, ka zuk exam fel vek bawk ta certificate nei khan. Mahse khami hnuah khan Special Populations kha course kha a awm leh a, ka attend leh a, ka zir chhuak a mahse chhungkaw lam mamawh na avangin ka exam hman ta lo a, hetah ka thawk chhungzawm nghal a ni. A nih chu hei ka kan hriat ang khanin Thlitu te pawn in lo hmu vek a, gym dei kan rawn vlog thin a, in lo hmu fo ang a, heti ang a gym in thu rual hi kei ka kal tawh na awm chhun niin ka hria, ka beisei sang khawp mai an nih pawh, manager a awm a, owners a awm a tihian hei trainer ah pawh certified ngat nei an han ni a, beisei awm hle ani ka hria, tin a owner hi enge chanvo dang englo a association dangah hian chanvo neiin ka hria engah nge Mizoram Powerlifting Association ah hian in General Secretary hna min chelh tir ve a, khawngaihna vang in min chelh tir mek a ni. Tin, sawi zel tak ah chuan Powerlifting India ah National Referee Mizoram ah hian in awm tawh zawng zawng ah chuan in pali kan awm a. Ni kum hmasa khanin kan zu pass chhuak a ni. A nih chu a lawmawm hle mai. A nih chuanin hei BBFM in kum tawp lamah hian events kan nei thin a, certified trainer in nei a, manager leh owner in tha bawk a, i nangmahni atang chuan player tha takin rawn chhuak turah leh in rawn chher chhuak turah kan beisei cheu a, kan beisei chang khawp mai cheu, in thawh rimna leh in inlungrualna pawh tha tih hriat khawpin ka hria, member kalte pawn vannei ka tia hei i. Nangmahni bungrawn en te leh in hmun hma an en pawh hian a fel fai khawp in ka hria a, kan beisei sang viau cheu a ni tih kha kan sawi leh a ni e.
ale tunah hian bethlehem vengthlangah kan awm mek a em fitness gym tlawh turin kan kal dawn a ni.

Em gym Bethlehem veng thlang ah kan awm mek a, tunah hian hei ka bulah hian mi pahnih pawimawh deuh deuh mai an awm a, ah hmasain an mahni hian an hming min an hrilh sel a, a tha awm e. Ka hming chu Michael Verosang a ni a, hemi Em Fitness Gym neitu leh trainer inhal ka ni. Aw ka hming chu Fabian Lalrinpui a ka nia chuan aw a sawi tawng khan gym hi tlem azawng ka enkawl pui ve a phak ang chen chenah chuan aw active member ang ka nih chu keimah tak chu leh co owner ang deuh pawh a nih tho chu aw
a a nih chuanin ih sir Mike hi kan zawt anga a neitu pa hi tihian a nih chuan nangmahni enkawl ta trainer a ni bawk ta A nih chuan nangmah hianin certified trainer kha niin ka hria a, khami ka khawi hmunah ngei zuk nia enti kumah ngei nih tih kha min hrilh leh la. Gym hi kan sawi loh lova twenty twenty two December khan kan hawng ta maw chuan khami hma kum khami hma khan ni chuan i lockdown zawh khanin stay fit live fit academy ah international certified Personal trainer ang khan ka ka zuk training a chuan chumi hnua gym ka nei hnu hianin strength and conditioning ka training leh a chu chu ka certify na pahnih zun deuh mai maw a nih chu a a nih chuanin in gym timing leh in gym fee te leh member eng zan nge awm tih vel kha min han hrilh leh la ahh gym timing hi zing lam hi dar nga velah kan hawng tana chuan dar nga atanga dar sawm. Ania chuan tlai lam hi dar hi tanga dar sawm a ni bawk ta. Chuanin i member senior leh enpui ngai lo ang chi hi chu ni lekin ka kal theih. Chuan chahbi kan dahna kan nei ta, tikhan an rawn, anmahni an rawn inhawng chawp mai, dawrah te kan dah maw? Eh, a nih chuan in. Ni lek a hawng ang deuh kan ni. Eh, thil bo leh tiang vel chu a awm chuang lo a. A awm chuang lo, an fel lutuk.
Eh, a nih chu mawle.
A nih chuan in hei a nei tu pa hi a in pe khawp in ka hria i a riah chilh niin ka hria tawrh a ti kem i lo i riah chilh tawp ta. Aw ka riah chilh a chen zingah hian Darlia te chang in rawn kal a ka lo hawn sak mai a chang leh ka mut sa lo aw en pui ngai lo ang chi chu aw a nih chuan en pui ngai alawm chuan nangmahni en pui mai a a nih chu a in pekna a fak awm khawp mai a players tha tak tak pawh i la rawn chher chhuak. Zel tur a ngai bawk ila. Awle ani chuan Fabian hi kan zawt ve thung anga tunah khanin Mike an a sawi bakah khanin in gym fee te leh nangmahna enge hemi gym kalpunga sawi duh i neih ang chi te kha mi han hrilh ve thung ta lah. Tih loh mawm e. A gym neihtu pa Michael-a'n a rawn sawi tawh ang khan timing chungchang hi kei ka fak khawp mai a. A neitu pa hian hei a riahchilh tawp a, a inpe zo em em a, chu tak chu member te tan pawn a tangkai em em a. Hei ih ni leng a hman lo tawp te hi tha lai tam tak an awm thin a, ih zan lamah tha lai programme te a lo awm leh a, khatiang an Tlai lamah hman bawk si lo, zan lama hman bawk si lo ta khan Darian hnu lamah te pawh gym te kan kal thei a, chuan chumi dar sawm thleng hi kan hawng kha a ni a, chuan hei loh theih loh vel eng emaw ni case angah hi chuan dar sawm te pawh thawm dim deuhin kan la pel lui thin tiang vel chu kan ni a, chutah tak chuan a building neitute an fakawm em em a. I sawisel te leh khatiang neuh neuh nei miah loin tinna khawtlang hemi a veng area te chungah pawh lawmthu kan sawi ni nghal se hei a hran pah deuha rawn complain te a awm lem lova chuan zing lamah pawh ni se tikhan i a tho hmasa berin chahbi a an la a lakna lakna thin hi awm a chu chu an hawng mai a chutiang vel chu nia timing chungchang hi fakhawm khawm mai chuan umm a fee structure chungchang ah khan admission hi zanga chaw monthly fee hi sangkhat Chuan trial hi engzângin kan tih kha a châ a? Aw, kha kha chu a nghet lo. Aw, a kan ti danglam ve reng. Chingzâ te, zahnih te, chutiang vêl chu a nia, kha chu a tla chawp deuhin a ni ve a. Chuan ih, enge ka sawi hmaih le? Aw, chuan funding chungchâng vêlah pawhin a nei. Kan fak leh lo a ka thianpa a nih vang pawh a niang a, i enge capital hi mahni pual liau liau in khatiang a i start up ve kha a ni a, loan te nen tang kawp in hei i ka han bei chho va, chutah chuan financing chung chang ah hian kan thianpa tho i varte finance lam te pawh hian eng emaw chen hi investment ah min pui ve a, chuan hei tha lai tha naupang lai a inkawm thin ho in, Kan invest khawm a nia, chu chutiang vel chuan kan rawn start up ve a ni e. Aw, Varte Finance kha ka rawn sawi tel leh zeuh a nih chu. A enkawl-tute nih in inpekna fangawm khawp mai a, member tan pawh duhtusam niin ka hria, a kal tur te tan pawh hianin. A nih chuan helaiah hianin member chu a kal tur tan te pawha kal sual awm lo khawpin Hruaitute in lo inpe a, fak awm in fak awm khawp in ka hria. A nih chuan nangmah ni inpekna piah lamah hianin body building ina kan event nei leh hun turah hian players rawn thawh chhuah tur awm ang chi te nangmah ni in nei em? Awm.
Men's men's physique a tel tur hi chu chiang sa chu kan nei a, a dang pawh hi kan awm thei maithei mahse chiang sa chu engmah sawi thei loh men's physique a tel tur player pakhat hi chu kan nei. Mahse chuan a chuai tam pawh chu kan nei theih chuan a lawm awm ang a mahse A chu bak chu chiang fak chu a sawi thei rih lo. A nih chuan Fabian-a bik hi kan zawt ang a, BBFAM ina kan programme neih tawh, kan event neih tawh hian in nihna te pawh lo nei ve tawh a ni. Tin, chumi piah lamah chuan Mizoram pawn a India ang ah te pawh khan in tam tak chuan kan hriang a, tam tak chuan kan la hre lo mai thei a, khatah khan a hlawhtlinna lo neih tawh kha han sawi teh se amah hian. Aw ah mahni i chawi hi nuam vak lo a, mahse i rawn zawh tak sir ah chuan i two thousand twenty one ah khan junior Mister kha BBFA in a hmasa a vawi khat na khan an ti atah khan i kema weight ah khan seventy below ah gold ka la chuan overall ah khan silver kha a ni a, kata pakhat na kha teh teh ah kha a ni a, chuan i a dawt chiah ah men's physique kha a kum leh ah lunglei lamah horse kum kha a ni atah khan I pahnihna ka ni leh a, chuan kha mi ṭhuma pakhatna kha a ding a kha a ni a, chuan aw i rawn sawi leh pakhat kha chu Rubaru Mister India aw pageant lam daih kha a nia, chu chu Mizoram ai awh khan an chhuak ve a, i top twenty ah khan ka lang ve a chutiang vel chu a ni mai.
Chu anih chuan kha i lo compete pui te Mister Mizoram te pawh an ni chho tawh a, Junior atangin Mister Mizoram te te te pawh an ni chho tawh a, nangmah pawh hi i rawn come back ve ngei hi, kan duai body en in hei chanchin a nei tha i prime chhoh lai a ni chho dawn in kan hria, nangmah hi rawn come back leh te i tum em? Nge hei zawmna lamah hian buaina te harsatna te a awm em? Aw, chu chu a ni ve deuh mah i, ka la rest ka la ngaisang reng tho a, i va dan himna lam ni lo in, mahse i eizawnna leh hei responsibility Hmunhma zawngai ka lo ngah chho ve a, i chanvo neuh neuh nen hna piah lamah hang te zawng zawng nen khan a hup rawm ve deuh a, chuvang chung chuvang deuh chuan a te leh te pawh ka fak em em a, in pek te ngai a, in cut vel te kha a na mai lo em em a, i tih tak zet a tih kha ngai a, chuvang chuan enge le a rawn chhuak thar te ho hi a rawn tha ve zel a, a zamawm ru ve deuh te pawh ni mai thei ka hre lo, lekha chu i hma hun chu engmah sawi theih ni lo mahse i. Tel theih chu a tha ka tih rual rual in a ka tim ve deuh anih chu maw hei i ka keimah ka in ready tawk lo ve deuh.
Aw eng pawh ni sela han tum chin phawt la nakin hnuah te chuan in hei a ka lo tel lo a ka tih hun lai khan ti a thlalak han en let a aw ka lo tel lo ni han tih kha nakin a in chhir leh ai chuan in i rilru ah pawh han tel chu han tum ve hrim hrim ta la a that ka rinpui deuh che anih chu. Ni a kha kan sawi ang deuh khanin Mister a tih te leh Fitness kan tih ang chi te Men Physique kan tih anga chi te hianin in buatsaih na hi hau tak a ni. Tin a sawi leh sawi hnu kan ram a la re thei a, prize money te pawh in buatsaih na ang pawh han hmuh phak loh khawp te a la ni ve a, khatiang karah khan players tha tak tak te an rawn chhuak thin a, Mizo te hi body building lamah hianin kan line tak niin a hriat a, chuvang chuanin an ni te pawh hian mi tha tak tak an la rawn chher chhuak ang a, tin a theih phei chuanin an ni pahnih pawh hi an la competition lamah te pawh an la rawn tel leh tur a ngai ila, aw le khang zawng kha ni se la lawm awm e. A lawm lutuk e.
Hei tunah hian ka bulah hianin BBFAM Executive Member, two thousand twenty four to twenty six a kan host zet tak thin tun Mister Mizoram hnung ber pawh host kha hei em gym ah hianin lo work out ve a hlauh mai kan inhmut rem chang hlauh a i zawhna tlem zawng khan an zawt ang a tunah eng a hmasa in a hming min han hrilh teh che. Maria Larinhlui. Anih chuan gym hi engtik atangei kal tan? Kum sangni sawmpakua tangkhan. Anih chuan hei i ani leh tuna am gym na i gym kalnaah hianin hmeichhia hi mi dang nang nang mah loh hian awm em? Aw kan awm ve nual mai, a hnuaiah khuan cardio room a awm a maw, chutah chuanin hmeichhia kut kan an tam leh zual cardio room ah khuan. Anih chuanin i mawhphurhna ka hrilh nghal dawn che a. Women physique hi Mizoramah hianin kan awm mang lo a ni. Chuvah chuan chung ho chu aw in hnuai lamah an awm nual e tih a, chung hote pawh chu a rawn chher chhuak thei ta la. Tiraw, chu chu a tha dawnin ka hria a, enge a hup ur awm i ni hria em? Enge a nih leh i women physique hi. Awm leh se i ti nge? Awm leh dawn ta se, enge i i duh dan deuh te kha mi an hrih ve che. Women Physic hi chu awm se chu ka ti a, ma rawh chu tunah tak hi chuanin hmeichhia hi a tam zawk rawn kal hi i fitness ngaih pawimawh vang a rawn kal maw, chuanin a tam zawk hi weight loss tum. Maw chuanin ih hei body building a tui tur hi chuanin keini te pawh a tirah kan rawn kal tir te chuanin eng nge weight loss tura rawn kal thauh kan nia mahse kan han ti rei tak tak a hmasawn zel kan lo duh a tikhan ih englo body building te kan lo tui chho leh ta chu chu a stage hi eng nge tunah hian hmeichhe tam zawk hi chu initial stage ah an lo awm ta chu chu ih han ah kum nga vel ang. Vel hi liam leh se kan awm chho nawk chu ka ring hetia consistent deuh a work out chho char char an awm chuan a nih lem loh chuan hei ih rei tak lo bei tawh hmeichhia hi an tam vak lo a chu chu ih hei physics competition han tih dawn hi chuan tlem chuan in a la ih tel tur hi. Tel tur hi a la huphurh awm ve deuh in ka hria tunah ri chuan. Nia, a dik khawp mai a tur awm.
Nangmah pawh ni hria ngai hmeichhiat pui te ah exer la hram hram ang chi te kan awm lai in a la peih miah lo in a la hram hram te la chhaih zawk mah mah ang chi te kha kan la awm ta a ni. Khatiang ah te pawh khan in enge Tuna i hmeichhe pui te pawh han fuih ve deuh ta la, tun helai lo kal te pawh maw chung te pawh chu i hma bak nangma mawhpurna han ni ta ang se la. Tin, i eng nge BBFM Executive-ah te i lo tel tawh ta a, a nih leh a mawhphurna hau tak zia te. Enge i hmuh dan miah hrilh a che?
Zawhna hmasa zawk kha kan chhang phawt ang a. Ni e, hei tunah Mizorama te pawh i englo ei leh in te kan lo uluk tawh a, i taksa enkawl uluk te pawh kan lo tam ve tawh em em a, entir nan tunah te pawh kei pawh i thalai thiltih te tam em em a Mizoram angah chuan. Hengah te hianin enge refreshment angah te pawh kan lo ei uluk deuh a zanin chauh chu. Nge i over lutuk? Thian ho kalkhawmna te noodles ei noodles te pawh hei eng nge kan han ei cheh deuh a min han fiah mai mai te vawikhat dam ve man a duh duh ei theih loh te chu a te hi an ti thin a amaherawh chu keimah chuan vawikhat dam ve man a keimahni taksa a tha thei ang ber lo neih loh te chu a tih hi ih-- ka ngaihdan a ni a, chuvang chuanin kan enkawl uluk tur a ni a, kan taksa hi hei lo chu taksa dang kan nei lo a, ih theipa tawpa ih ei leh in kan taksa chhunga kan thun luh tur hi kan fimkhur tur a ni a, chuta a lo ti thei zawk ih an lo kan lo fiam thin hi chu a zahthlak entirnan dawhkanah te pawh i va ei tlem ve buh te hi ka ei tlem a ni, i va ei tlem ve ka tia i va ei hrisel lo ve ka ti bik hlauh ka tih bik loh cheu hi ka ti thin.
Ih a nih chuan ih a tawp ber atan Hei Executive-ah te i lo awm ve tawh ta a, tichuanin a mawhphurh nasan zia te leh eng nge a kan buai thin zia te kha a thlirtu ten hrilh ve thin hrim hrim teh. Ni e,
a taka lo hmu tawh tu ka ni ta, Bodybuilding and Fitness Association of Mizoram hi keimah chuan in tha ka tih hle em a, a bik takin MSSC hnuaia eng nge Branch hrang hrang awm zingah hianin ih a hruaitute hi ih an smart a a game a hi an tui chilh a ni anmahni tan hianin eng nge hlawkna a awm lo ih players tan leh a game atan hianin an thei tawp hi an chhuah ve an chhuah nasa em em a ih an hun leh tha te hi an seng nasa em em a ni ih-- Keimah pawh ka chu hei tunah ka lo buai ve em avang hianin ka hman tarh meuh lo a ni a, ih an hun leh tha leh vun leh ngaihtuahna an seng nasa bawk a, tin anmahni chang hma ngai loin hemi Bodybuilding and Fitness Association eh hemi game ina ih eng nge Mizoramah hmasawn zel theihna tur atan hianin eng nge an hun an hun leh tha hi, Ahh an pe a an mahni chang hman an nge an mahni tana eng nge benefit tur ang kha ih an en vak lo thahnem an ngai em em a an taima tlang bawk a ni chuvang chuanin ih duhsak na sang ber ka hlan an chunzawm zel bawk a ni. Awle ah zawk kha nise kan la awm e.

nuam tak mai, chang tlum tak mai kan awm a, nakinah tilai kan hnung lam te, kan hma lam te, hetah sir lamah te pawh hian a lo awm a, chute pawh chu kan fang kual lo a, natin ti lah hianin ka bu lahin a neitute an ding a, an ni hi nupa an ni a, an inneih te pawh la rei lutuk lo deuh a, a nupa hianin hetiang fitness te body building lampang hrim hrim a tui mi enge sul sul tui tak sulhnu lo nei tawh te a ni a, tin ih. An hming te pawh ka zawt anga, an hming an rawn sawi anga, tin he a gym hmingah hi an sawi bawk anga, tin gym hi khawi veng ang i awm tih lai pawh kha kan zawt dawn leh tunah hian a ni. I kan zawt hmasa anga hming pum min hrilh anga an koh dan chuan gym hming leh gym awmna veng a khawngaih min hrilh ta che.
Zohman thanga ka ni a, Zomuan te min ko mai thin a chuan an gym hming hi zr gym a nia chu zomuan a ruat a tia hian ruat a tin ka nau kha kha ni kha a awmna veng a hming a chuan hei Bethlehem vengah hian Bethlehem veng Mualzawl ah chu a awm Bethlehem veng a ni hi sawi tak ang khan pu Zomuan a ania ti lai ding hi a thiannu a nia a ni hi kan chhuak ve leng a hming min han hrilh se eh.

Aww bless gym a ni a chuan tunah hianin ahh kan naute kutah a awm a keimahni enkawl ang chuan a ni thauh mah se angin kan naute an lo enkawl sak mek a ni a la awm zel a la kal mek. Bless gym a lo awm hle mai khawzuar lamah pawh gym changtlung tak an lo nei. an lo nei tawh a, tin, khawlai tam tak tan hma an lo la tawh a ni tih kha a chiang a, tin, hei an nupah hianin kan sawi tawh ang khanin gym tha tak tak an tha tak an nei ve ve bawk a, Mizoram tan an tangkai em em an chhuah hlawm em em tih kha kan sawi bawk a ni a, tin, Mizoramah kan zawk chhunzawm mai ang a, gym hi zing leh tlaiah timing ah kha min han chhun thei ngam. A zing lamah hian dar uk atangin dar sawm thleng a ni ta a. Chuan chhun lamah hian buaipui ngai lo tur ang chi mahni a khawih theih ang kha chu chahbi te kan pe a ni duh chuan a rawn report a rawn kal thei mai. Chuanin tlai lamah hian dar thum atanga dar sawm zan dar sawm thleng. Mahni hman hun hunah tikhan timing kha. Zing lam kal thin pawh an zing an kal hman lo chuan kaiah khan an duh chuan a rawn kal thei khatiang khan structure an siam mai. A nih chu a tha hle mai tikhan zing chhun zanin a shift kha awm ta chuan hei Pu Zomuana hi kan sawi ta ang khan amah hi instructor a ni nghal bawk a tin an nu pawh a ni tho bawk a an pahnih hian an en kawl khawp a tichuanin gym fees admission fee leh enge monthly fee kha khawiamin a hrilh let a che. He mission hi kumin chu kan la la lo va, bel ni khat khan he gym hi kan hmang than ve a. Hma kha khum bul atanga hawn loh vang hian member huikhawm hi a har ve thin si a. Tlan tlema en lo theih nan hi member han tih ve theih nan khan he mission hi kumin chu kan la free rih tel a. Free rih a.
Aw chuan monthly fee hi chiang sang khat an ti a. Chuanin i thirty days a kan kal lo vang hian thla khat chhung ang tawp kha a ni mai. Entirna ni sawm hma ram ka hlat. A tam tak hian a thla leh ni zawk panga rin te in tum deuh thin, mahse kha chu kan la pawm thei chiah lo deuh. A ni chu.
A ni chuanin admission fee lai kha kan zawt zau leh lawk cheng a, kum in chhung, kum in chhung chu free dawn. A ni chu. Aw, chu chu khalai tak kha lo chhinchhiah ta ila thalai tam tak en tute khanin helai hmun hei Bethlehem vengah hianin gym, pakhat a ni pathum dawn eng emaw zat a awm a helai gym hi tha em em a kan sawi tawh khan kan nakin ah kan la fang dawn a thalai te tilai hmun ah rawn kal tur kha kan insawm nghal bawk a ni tichuan ih kan zawt leh ang a siam i trawng i sawm te ka ti ka ti ang milo hrethiam hun a ih hemi body building ang chi fitness ang chi tuihna rei tawh em.
Mahni phak tawk ang te chuan tui ve tuihna rei ve tawh a, amaherawhchu chu a gym ang tak khi chuan two thousand twenty two tang khan ka tan ve chiah.
Two thousand twenty two tangin a tan a, chuan hemi gym a kha Pu Zawngmuna sawi tawh tho a, a din kuma leh ni kha ila a chiang zawkin a sawi thei maw? Kumin April ni khat. Kum in April nikhat Sang leh Sawhli paruk April nikhat ah he gym hi ṭan a ni. Aw tichuan tikhan in admission kum in chunga free dawn a, monthly fee erawh chu cheng sang khat a ni a, chu chu thalai taka an lo hreu la. Tin, instructor ṭha tak an ni a, an upa in gym ṭha tak an enkawl a ni tih kha kan han sawi tel bawk a ni e. Tichuan gym ti lai te a hrang hrang kan fang tawh dawn nia. Awle